iawn, yn garedig iawn yn gofyn i fi weud gair am Tengvad yym hynny yw yy ryw oedran nawr fi'n ofni yym 'na fe fi'n gweld pobl bach ifanc gwych iawn o'n cwmpas ni ac yy ryw atgofion yn dod nôl Hywel oedd yn yn atgoffa i nawr yw pryd oedd hwnna Hywel deugain mlynedd yn ôl pan ymosodon ni ar Efo'r bbc ac o ti'n 'y ngeiddo i o rwygo ryw dudalenne o dy gadair rywun. Your more wedes ti. Ond be wi'n cofio yw mynd at ryw set o sleidie bydden nhw'n dangos ar y newyddion a'u malu nhw a'u chwalu nhw a ryw bethe fel 'ny. Ond 'na fe, o'dd Sheila fyn 'yn yn cofio mynd fynna gyda Potiau babi, gan ddisgwyl aros trwy'r nos. A wel na fe, mae hwnna'n gam nesaf falle i bobl ifanc, mae'n rhaid chi blant a gynta cyn yy y peth pwysica dros y genedl yn bendant iawn. Neges felna sydd 'da fi fi'n credu. Yym, os meddaiwch i fi ddefnyddio rhyw bethe ffansi fel hyn nawr te. Fi wedi paratoi, nawr te, drychwch ar hwnna, ma' ma' hwnna'n yy wel 'na fe, codi cwestiwn gyffredinol. Y cwestiwn cyffredinol falle pan bydde'n dod at y diwedd yw wel, 'yn ni'n gofyn, ma' Es Pedwar Ec yn eiconig, odi popeth yn dda, yym, ond odyn ni yn y deugain mlynedd dwetha, hanner can mlynedd dwetha wedi mynd Wel, a technolegau a chyfryngau tipyn ehangach lle mae'r fab i'r fan hyn yn, dwi'm yn edrych ar teledu o gwbl, mae yn ei gyfrifiaduron, mae'n chwarae rhyw gemau ar y we rhwng fan hyn a Ffinder a Gwlad Belg, America ac yn y blaen. A os yw eisiau edrych ar y we a cyfrifiad teledu, mae'n mynd ar ei laptop a na fe dewis y rhaglenni ac yn y blaen. Wel, hynny yw, beth yw rôl 'Na fe. Yym, y cyfryngau yym torfol sy gyda ni ar fan hyn a pa pa gam ble ni wedi cyrraedd. Mi allech chi ddadlau bod ni wedi dod dipyn yn y yn y hanner can mlynedd diwetha'. Trwy'r mudiadau sy' 'di bod gyda ni, ni 'di ennill y pethe mwya diflas. Os 'y chi isie Bill, allwch chi gael e'n Gymraeg. Os 'y chi isie dirwy, Nes i ni sbido fel es i neithiwr yn dod nôl o Landeilo ryw ole yn fflachio, fe gaf fi rywbeth yn ddwyieithog a gaf fi'r pleser o allu neud hwnna'n Gymrag. Ond i ni wedi ennill yr hyn ma' nhw'n 'i alw yn bethe statws uchel. I ni wedi ennill yym. statws i'r iaith ar sawl, sawl lefel ond i ni. Ac i ni wedi ennill yym yn bendant iawn y cyfrwng teledu sy' 'di bod yn gwbl allweddol yn y deugain mlynedd dwetha, yn bendant iawn. Ond Colin Williams ddwedodd hyn rai blynyddoedd yn ôl am y ganrif hyn, yy hon, sef bod 'na dasg llawer mwy anodd yn hwynebu ni. I ni wedi ennill, medde fe, y cyfleoedd tameidiog a hawl gydnabyddedig i ddewis iaith. Ond. Erbyn hyn, beth i ni eisiau creu? Wel, cymdeithas Gymraeg, ac yn aml mae rhaid i ni ail-greu y gymdeithas Gymraeg achos fod hi'n diflannu. A mae hwn, medde fe, yn galw am lawer o bethe, ac ynni plith ar gyhoeddiad gwleidyddol. A dwi'n credu bod yr argyhoeddiad wleidyddol hwnnw yn brin iawn, er bod gyda ni Lywodraeth ein hunain, cofiwch am y newidiadau sydd wedi bod ers brwydr S4C, mae gyda ni Llywodraeth ein hunain, ond os ewch chi at y strategaeth iaith, fe welwch chi bwynt pymtheg allan o 40, bod nhw'n dechrau meddwl am ystyried ymateb i'r cysylltiadau rhwng economi cyflogaeth tai yn fudo ar Gymraeg. Wel mae hwnna'n wych, yn y pum mlynedd nesa ma nhw'n mynd i ddechre meddwl am y pethe yma a ma hwnna'n galondid siŵr o fod. Ond i'r gweddill ohonon ni fi'n credu taw hwnna yw craidd a hanfod y frwydr iaith am y blynyddodd nesa. Nawr te, ydych chi 'di gweld siopethau hyn o'r blaen? Nid fi sy'n wreiddiol fan hyn, o'n i mewn rhyw gynadledd, mae'n mynd nôl i'r nawdegau, am un o'r cymdeithasegwyr iaith bwrus o o Ganada. Wedi trio mapio ble i ni o ran cryfder ieithoedd bach Ewrop. Oedd Steve yn gynadledd. Ife honno buon ni'n sôn am Gwm Sanco? Ar yr awyren pan o'n i'n mynd i'r gynhadledd, oedd Colin Williams, ware teg, a Steve a finne, a penderfynon ni, o'n i gyd am papurau, ond sôn am yr iaith yn Cwm Sanco. A wir, bod 'na lwyddiannau mawr yn digwydd yng Nghwm Sanco, bod 'na weithredu rhyfeddol, a polisïau gwych yn digwydd, Ac yn y pen draw, dyma ryw arbenigwr, 'na fe, Cadeirydd y Sioe i gyd, o Hong Kong, cyhoeddi adroddiad am y gynadledd. It was most encouraging to hear about the developments in Cwm Llanco, meddai. Wel, gweld ble mae'n Cwm Llanco ni, fi'n bwriadu neu fan hyn. Os i chi yn y gornel ar y dde fyna, i chi mewn perygl, ynde. Os y'ch chi'n y gornel werdd yn ar y brig y'ch chi yn ddiogel o ran iaith. Ac ar y chwith fyna ma' 'na i dim i gant o ran llwyddiant, ble y'ch chi wedi cyrredd, ac ar y gwaelod dim i gant o ran ymdrechion, a fyna ni'n cynnwys ymdrechion Llywodraeth, gwirfoddolwyr, mudiade a cyfan. Felly trio creu rhyw fath o fap bach fel'na byddai. I ddechrau gyda, yym, wel, dangosyddion demograffeg, hynny yw, pwy a faint sy'n siarad yr iaith erbyn hyn yng Nghymru. A dyma, fi'n credu, un o'r pethau i ni'n lico anwybyddu, chimod. I ni'n siarad Cymraeg ymysg ein gilydd, Yn y flwyddyn 2001, yn y cyfrifiad, y wardiau lle roedd mwy nag 80 y cant yn siarad Cymraeg, a maen nhw'n barnu, er mwyn i'r Gymraeg neu unrhyw iaith fod yn iaith naturiol ardal, bod rhaid i chi gael mwy nag 80 y cant o siaradwyr. Fe rybuddiodd Harold Caton yn Golwg wythnos diwetha', na welwn ni un ward bellach gyda mwy nag 80 y cant yn siarad yr iaith, yn y flwyddyn 2001, cylch bychgwyrdd glas fan'na, 200, 200. Felly dim ond ar 200 o'n daear ni mae'r Gymraeg yn iaith naturiol ddiogel. Felly, i chi'n gweld bod y cylch glas yn y gornel ar y dde ar y gwaelod. A mae wedi disgyn, wrth gwrs, ynddo e? O bob cyfrifiad trwy'r ugeinfed ganrif mae'r cylch yna wedi disgyn. Os dewch chi wedyn ar nifer y plant sydd mewn cartrefi Cymraeg, fe welwch chi hyn yn ystadegau y Llywodraeth am addysg, 7.6 y cant tua dwy flynedd yn ôl o'r plant oedd mewn ysgolion Cymraeg ynde, oedd yn blant o gartrefi Cymraeg. Felly, maen nhw ychydig bach yn uwch ar 7.6 y cant, ond go druenus ynde, pan y'ch chi'n meddwl am beth yw cyflwr y Gymraeg. Wedyn, siaradwyr Cymraeg y Rhugl, ewch chi i'r cyfrifiad ac i ni'n honni nawr bod y Gymraeg ar ei fyny, bod 'na ryw ugain, un ar ugain y cant yn siarad y Gymraeg. Ond ewch chi i arolwg Bwrdd yr Iaith 19 2004, rwy'n credu, yy arolwg o'r defnydd ac o ganfyddiad pobl o'u hiaith nhw'u hunain, dyw'r sampl ddim mor fawr â'r cyfrifiad, ond fan'na cawson nhw bod deuddeg y cant o'r siaradwyr Cymraeg yn rhugl. Felly, dyna'r siaradwyr Cymraeg sydd yn mynd i ddefnyddio'r Gymraeg yn rheoledd, deuddeg y cant. A wedyn, i ni byth a hefyd yn clywed am oedolion sy'n dysgu, ac i ni'n clodfori yr un dysgwr y flwyddyn sydd yn ennill y wobr yn y Steddfod. Os ewch chi at y ffigyrau, fe welwch chi erbyn y bedwaredd flwyddyn, sef y flwyddyn i chi'n disgwyl bod dysgwyr yn dod yn rhugl, Mewn un flwyddyn, fe gewch chi 1,140 o ddysgwyr. Felly, mae hwnna'n go isel, ynde, hefyd. Ond mae mwy o ymdrechion yn cael eu gwneud gyda dysgwyr nag sydd ar hyn o bryd i gadw cymunedau Cymraeg. Ond dych chi gyd yn cytuno ble wi 'di dod i'r cylchodd. Achos, dyfaliad yw hwnna, yndyw e? Dyfaliad. Wel, dewch chi wedyn at addysg, a mae'n debyg mai ym maes addysg i ni wedi wneud y camau mwyaf bras. Dechreuwn ni gyda'r mwyaf addawol, falle, sef ysgolion Cymraeg. Erbyn hyn, mae yna mewn un flwyddyn 54 o filoedd o blant mewn ysgolion Cymraeg, un ar hugain y cant o'r plant sydd mewn ysgolion. Felly mae hwnna'n bendant yn ganlyniad ymdrech enfawr. Ac eto, wrth gwrs, gwneud iawn am y golled sydd yn digwydd yn naturiol mae'r ysgolion Cymraeg sydd yn ca wedi cael eu sefydlu ledled y de ac yn y gogledd ddwyrain, ond o leiaf mae'r nifer yna'n cynyddu bob blwyddyn. Dyw e ddim mor galanogol mewn ysgolion Cymraeg, ysgolion uwchradd Cymraeg, mae'r hif yna yn rhyw 14 y cant, mae yna fwy falle mewn ysgolion dwyieithog, ond ychydig llai. Ond os ewch chi at y Brifysgol ac Addysg Bellach, fi wedi dod i'r smotyn Prifysgol ar y gwaelod, ond tipyn bach i'r dde achos bod mwy o o'n drechion wedi cael eu gwneud fan'na na'r smotyn am addysg, addysg bellach. Felly mae addysg yn rhoi rhyw fath o galondid, o leia' chi'n gweld y symudiad tuag at y sgwâr melyn sydd yn sgwâr o ryw fath o obeth o ran ymdrech. Wel, dyma ni, maes gwahanol iawn. Dechreuon ni gydag top y jargon sydd gyda nhw yw corpws. Hynny yw, y Gymraeg ysgrifenedig, defnydd o'r Gymraeg ar lefelau uchel, deunydd academedd, deunydd llenyddol, ac yn y blaen, wel fynna i ni'n gwbl ddiogel. Mae'r Gymraeg yn iaith barod i'w defnyddio ar bob lefel, sy'n wahanol iawn iawn i lot o ieithoedd bach eraill ynde, a rhaid cofio hynny, ac ni 'di bod am bum can mlynedd lan fynna yn ddiogel o ran cyflwr ysgrifenedig a defnydd yr iaith gramategol ac yn y blaen. Wel, odi fi'n iawn i fentro roi teledu fynna? Hynny yw, gwyddo ddiogel, odw i'n iawn, neu bido? Gwedwch chi, maes o law. Statws yr iaith, wi wedi rhoi hwnna'n weddol uchel, achos heb bellach na fe chi'n mynd i'r archfarchnadoedd i chi'n gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio, ni chi'n gweld arwyddion Cymraeg, ynde? ac i chi'n gallu cael rhaglenni Cymraeg Di Ri am yr Gymraeg yn gydnabyddedig ac o ran, na fe, yr deddfe yma, mae'n iaith ddiogel falle, ynde? Hynny yw, i ni ar ymylon bod yn ddiogel o ran statws. Ond dewch chi at y cyfrynge eraill wedyn, radio, tipyn yn is ydyw e. Wn i ddim ar nifer os ein gwrando ar y radio tipyn yn is na'r teledu ag yn y blaen, felly fynna wi wedi dodi ar rong rhwng y ddou, ond os dewch chi at lyfre a chylchgrone wedi dod i nhw reit lawr yn y gornel isa. Ond fi'n iawn i neud ni? Gwedwch chi. Wel, dyma wedyn fagdotiad yn union yn yr un lle ag o'dd yn y y mapie bach blaenorol. sef y gwahaniaeth enfawr sydd gyda ni rhwng sefyllfa'r Gymraeg yn ddemograffaidd, ddemograffig, hynny yw, y defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau niferol sy'n siarad y Gymraeg, a wedyn y statws i ni wedi rhoi iddi. Hynny yw, yn y hanner can mlynedd diwethaf, bysen i'n barnu bod ni wedi rhoi'n ymdrechion mwyaf yn bendant i statws yr iaith, ynde, ac i ni wedi ennill brwydrau. Ond y cwestiwn nawr yw, wrth gwrs, wrth ennill y brwydrau hynny, 'yn ni wedi bod yn colli'n cynulleidfa? Wel, ble 'y chi eisiau bod? Hynny yw, ble ddylai'r prif ymdrechion i fod yn y deng mlynedd nesaf? Ble 'y chi eisiau anelu? Odyn ni eisiau anelu yn ymdrechion ni at S4C, cadw S4C lan fan'na, neu, os modd wneud hwnna ar un pryd, roi mwy o ymdrech i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cymunedau, ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, ehangu'r nifer sy'n defnyddio'r Gymraeg ar lawr gwlad. Nid mater o naill neu'r llall yw e, mae'n debyg, ond eto, prin i ni o ran gweithwyr, a falle bod eisiau i ni feddwl ble 'yn ni'n rhoi'n prif ymdrechion. Mae 'na bobl hollol wych yn gweithio ym mhob twll a chornel o Gymru, ym mhob pentre, ym mhob tre. gyda'r iaith yn ymlafnio. Ac eto, yn aml iawn maen nhw'n gweithio yn erbyn ffactorau sydd y tu hwnt i'w gafael nhw, a soniwn ni am hwnna yn y man. Wel, dyma i chi'r gynulleidfa a'r defnydd o'r Gymraeg, rhain yw'r rhai pwysig. Fi'n credu bod y plant o dan chwech yn ddiogel, maen nhw'n licio edrych ar cyw, maen nhw'n, uh, na fe, mae'r Gymraeg, falle mae rai yn dweud wedi mynd yn iaith blant bach, Be sy'n digwydd wedyn i'r bobl ifanc sydd wedi bod trwy'r system addysg ble maen nhw'n hapus i ddefnyddio'r Gymraeg? Mae hwn yn mynd nôl i ryw waith ymchwil ryw bymtheg mlynedd yn ôl, ond fi'n credu bod y ffigyrau'n dal yn weddol agos o hyd. Yr unig ddau faes lle bydde bobl ifanc yn gwbl fodlon, neu yr un mor hapus, bydden nhw'n fodlon defnyddio'r Gymraeg falle yn y cyfan, chi'n gwybod, ond yr un mor fodlon â'r Saesneg, fydde crefydd a'r system addysg, sef y ddou faes mae bobl ifanc yn gyfarwydd â nhw trwy'r Gymraeg. Yn y meysydd yna, mae'r Gymraeg a'r Saesneg fwy neu lai yn cyfateb. Felly, cofiwch yn y canol, rhwng y ddou ffigur yna, mae yna fwlch o blant neu bobl ifanc, fydde, 'na fe, cystal gyda nhw, ond ar y chwith yn well yn Gymraeg ar y dde yn well yn Saesneg. Wel, fynna ma' nhw efo'r gyfartal. Ond ewch chi a bob maes arall, pob un o'r meysydd eraill, a welwch chi nad oes gan y Gymraeg feysydd yn perthyn iddi hi hun. O ran llenyddiaeth, wel, darllen, gofynnon ni am bethe yn y gegin yn y tŷ, byd gwaith, wn i ddim faint sy'n sôn am ystyr bywyd, ond gofynnon ni am hynny. Materion y dydd y newyddion, chwaraeon, caru, edrychwch yn eich perthynas nhw a'i gilydd. Mae'n debyg mai'r peth mwyaf naturiol mae pobl hoffi wneud yw dweud jôc gyda felly cell wair a edrychwch wedyn ar y teledu ynde? Er bod gyda chi wasanaeth teledu Cymraeg, er bod Esbyd ar Ec gyda chi. Yy, pump y cant oedd e'n well gyda nhw drafod y teledu yn Gymraeg i wylio pethau Cymraeg na Saesneg. Oedd hwn yn y dyddie, wrth gwrs, cyn lloeryne, cyn bod gyda chi mor o wasanaethau eryll, ond mae e'n dangos sut oedd hi pan oedd Esbert a Rec yn sianel yy un o bedair sianel. a cerddoriaeth, wel, y byd Angl-Americanaidd, fan'na hefyd bydde bobl ifanc llawer gwell gyda nhw ddefnyddio'r Saesneg. Felly dyna'r realiti'r gynulleidfa. A mae wneud, rhoi iddyn nhw gyfrwng mewn un iaith, tra bod iaith eu cartre a'u cymuned nhw yn wahanol, wel, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i chi bontio bwlch. Wel, mae hwn o Golwg, ynde? A calon y gwir dwi heddi, wythnos hon yn Golwg, wythnos diwetha yn Golwg. Mi medde Rhagor Carter, mae'r dyddiau i ni gael polisïau iaith yn mynd, neu wedi mynd. Mae polisïau iaith rhyw fath o whare ar yr ymylon i ni, tra mewn gwirionedd, mae'r pethe sydd yn effeithio ar yr iaith yn ymwneud â'r economi, mae'n ymwneud â phethe fel tai, Oedd rhywun yn dweud wrtha i diddo'r ban yng Nghornw i, os y'ch chi eisiau gael tŷ cym cymdeithasol neu dŷ cyngor, os y'ch chi'n siarad y Gymraeg, y'ch chi'n cael pump o bwyntiau. Maen nhw rhoi system bwyntiau gyda nhw. Os y'ch chi'n byw yn lleol, y'ch chi'n cael pump. Os y'ch chi 'di bod yng ngharchar, y'ch chi'n cael 25. Felly, mae tai mewn ardaloedd fel Conwy, bendant yn Tregaron, yn llenwi o bobl o dros y ffin sydd wedi troseddu achos bod nhw'n uwch ar ein rhestr bwyntiau ac 'yn ni'n rhannu'n cefn gwlad ni gyda bobl o bant a bod yn bobl ein hunain methu cael gwaith. Ond mae rhywbeth fel yna yn cael llawer, llawer mwy o effaith ar iaith ardal nag yw unrhyw bolisi iaith fyddwn ni'n sôn amdani, nag unrhyw statws iaith a dweud y gwir, ynde. A mae, wel, cynaladwyedd cymdeithasol economedd, allech chi fynd i sawl maes i sôn am hwnna, nid tai yn unig, ond sawl peth arall. A dyma'r meysydd bysen i'n sôn amdanyn nhw, dyle strategaeth iaith i Gymru nid sôn, wel, o reit, iawn, oedd y, mae'r strategaeth iaith i ni wedi chael yn debyg falle i'r hyn sy'n addas i Fwrdd yr Iaith ymwneud â hi, a dyw Bwrdd yr Iaith yn methu newid dim o'r economi, na'r tân a thai, na dim byd felly. Ond gan fod i strategaeth iaith Llywodraeth gyfan, dyle i ymwneud, cynllunio economaidd, tai, cludiant, pethau felly. Gallech chi gynnwys fyna adleoli S4C y swyddfeydd adrannol yn y Llywodraeth sy'n ymwneud â'r iaith i Fannau Cymraeg, i Rydaman, i Gaernarfon, i Lambed ac yn y blaen. Llawer o bethau gall y Llywodraeth wneud yn strategol i wella cyflwr economedd ardaloedd Cymraeg ond sydd ddim yn digwydd, a phethau felly, dwi'n credu, sy'n gwbl ganolog i ddyfodol y Gymraeg yn fwy na rhyw fân polisïau. Dyma rai syniadau. Yn y pwyntiau twf trefol yn y gorllewin. Mae, mae bobl wedi sôn am hyn uh, sawl gwaith. Um, ond ychydig iawn sy'n digwydd. Mae yna beth wedi digwydd, mae gan um, cynulliad swyddfeydd yn Aberystwyth. Mae yna rhywbethau felly. Diolch bod yna brifysgolion mewn gwirionedd yn gyfyrddin ar Aberystwyth a mae'n eraill o leia. Mae yna Byw gnewyllyn Gymraeg fan'na er bod nhw'n dod â llawer o bobl eraill gyda nhw. Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, y math yna o beth. Ond mae'r amgueddfa, y brif amgueddfa yng Nghaerdydd, mae Sant Ffagan yng Nghaerdydd, ac 'y chi'n gwybod am yr holl sefydliadau eraill sydd yng Nghaerdydd sydd mewn gwirionedd yn gwagio bobl o gefn gwlad Cymru dros yr ugain, deng mlynedd ar ugain diwetha, a sydd hyd yn oed yn gwagio bobl ifanc. o Abertawe, mae Caerdydd wedi mynd yn fagnet sydd yn denu pawb a sydd yn gwaghau yn ardalodd Cymraeg ni. Wel, wn i ddim pam mae John Notting Jones fyna, na plwg. Ond mae yna ambell i ffaith ddiddorol mae'n werth i ni gofio falle. Pan ddechreuodd Esbydar Ec, ar ôl y brwydro mawr, Y nod oedd, a dyna a gafwyd, oedd pum ar hugain o oriau o Gymraeg mewn wythnos, ond bod y tair, pedair awr yna ar oriau bryd bob nos. Y'ch chi'n cofio gweld y sianel bryd hwnnw? Sianel Saesneg, ond oedd y Gymraeg ar oriau bryd. Wel, 'yn ni falle yn anghofio bod hwnna 'di bod yn gymaint o fuddugoliaeth, achos 'yn ni wedi cael yn sbwyllo i radde. Erbyn 2002, roedd 'na 80 o ariau yr wythnos ar S4C. Erbyn heddi, mae e ryw 130 o ariau'r wythnos ar S4C. Saith y bore tan un ar ddeg y nos. Felly, ma- ma- ma'r oriau'n gwbl, gwbl sylweddol, ynde. Gwbl sylweddol. A mae'n rhyfedd meddwl heddi, wel, i chi'n gweld fanna, gyfloge ambell un. Iona Jones yn ennill dwywaith cyment ag sy'n cael ei roi bob blwyddyn i bob papur bro yng Nghymru. Oeddech chi wedi clywed am y bachgen nesaf? Wel, mae gydag ei bensiwn heleth yn dod o 700,000 o bunnoedd. Ond i chi'n gwybod, 10,000 o bunnoedd ar staffio ac yn y blaen. I raddau, wel, fi'n credu bod rhaid i chi wynebu y camsyniadau enfawr mae Esberdagaeth wedi neud dros y blynyddoedd dwetha. Nawr ry'n ni'n dechrau clywed amdanyn nhw. Maen nhw wedi cefnogi cwmnïau mawr, ryw ddoi gwmni mawr sydd wedi ymwelwa'n ddifrifol, sydd wedi rhoi miliynau, neu 'di rhai gyflwy- cyflwynwyr teledu sy'n gefnogol iawn i Esberdagec, fod yn werth pum miliwn, deg miliwn y bunnodd. Hynny yw, mae pobl wedi cyfoethogi, mae wedi bod yn drên grefi, y trên grefi oedd pobl yn sôn amdanyn nhw. A dechreuodd, wrth gwrs, gyda equity, dwi'n meddwl, i'r perfformwyr, yn mynnu bod nhw'n cael yr un telerau ag actorion yn Lloegr, a'r cyflogau enfawr sydd wedi cael ei ennill. Hollol wahanol i fywyd a bob dydd Cymru cyffredin, pan 'y chi'n meddwl bod actorion o Hwbl y Cwm wedi bod yn ennill 100,000 o bunnoedd a mwy, pryd mae athro yn ennill neu athro ar lefel uchel yn ennill hanner hynny a gweithiwr cyffredin chwarter hynny. Hynny yw, ni 'di bod yn yn ddall iawn yn ddibraf, dwi'n meddwl, yn yn rhedeg yn gwasanaeth teledu ni ar linellau Saesneg, fel mae'r holl ddiwylliant arall Cymru wedi gorfod brwydro. Wel, dyma chi olwg, pan 'y chi'n meddwl bod 'na gan miliwn ar S4C, Golwg 360 wedi cael 200,000 Cyngor Llyfrau Cymru am yr holl lyfrau bob blwyddyn, rhyw filiwn, 1.3 miliwn Cylchgronau Cymraeg yn cael 360,000 Papurau Bro, 74,000 Hynny yw, i chi mewn ffygyrau pitw iawn, iawn, iawn, ynde, pitw iawn i gymharu Papur dyddiol, dim dimau wrth gwrs. Gemau electronig, meddyliwch os yw'ch plant neu wyrion gyda chi, y Wii neu'r beth yw'r pethau yma, Nintendos a Playstations, ac maen nhw i gyd yn Saesneg ynde, gyd yn Saesneg. Neb wedi meddwl dim am sut allwn ni Gymreigio neu beth yw'r ffordd o gael y Gymraeg mewn i'r maes yna. Yn y gymuned wedyn, a dwedwn ni, taw dyma lle dylai'r prif fuddsoddiad fod yn y blynyddoedd nesaf. Mudiad Ysgolion Meithrin, miliwn o bunnoedd. Wel, un rhan o gant. Yr Urdd, 1.7 miliwn, llai eto. Mentrau iaith rhyngddyn nhw dros y wlad i gyd, 1.2 miliwn. Felly, mae yna ryw gydnabyddiaeth i weithgaredd lleol, ond dyw rhein ddim yn gallu dod yn agos at yr hyn fyddech chi'n dymuno iddyn nhw wneud oherwydd Mae 'na ddim. Mae 'na gynllun gan Fwrdd yr Iaith i i i ddod â'r Gymro, Gymraeg yn ôl i Ddyffryn Aman a Tawe. Maen nhw'n mynd i benodi tri swyddog. Wel, does dim byd allan nhw wneud gyda'r niweirodd mor fach. Wel, o ran diogelwch felly, wedon ni, y teledu, unwaith to, wedi nôl at y math yma o fap i niweddol ddiogel gyda'r teledu. Gyda lleill radio a gwyddor fach fel welon ni gynnau fach, llyfre, deunydd electronig, papur dyddiol, dim byd, wel ble y'ch chi eisiau bod mewn deng mlynedd yw'r cwestiwn. Wel, 'na fe, dy- dyna fi wedi bod yn sôn. Pan o'dd ymgyrch Es Pedwar Ec a phan enillodd i Es- enillon ni Es Pedwar Ec, do'dd dim rhyngrwyd yn bod i bob pwrpas, o'dd man Yn fân iawn mae'n debyg. Ond i ddyn cyffredin, dim rhyng, dim rhyngrwyd. Ffonau symudol, y pethau chi'n gallu gweld rhaglenni arnyn nhw a chyfathrebu ac yn y blaen, ddim yn bod. Difid DVDs, ddim yn bod. Wel, sôn am hynny, ble ma'n, o'n i'n sôn yn y dosbarth bore 'ma, yn dro, ble ma'n DVDs ni o'n dramâu ni gyd? Ble mae gweithiau Saunders? Ble mae cyfresi da Esbydrec? Dyn nhw ddim yn bod. Dyn ni dych chi ddim yn gallu mynd i'r siop di tawe a chael DVD set o raglenni chi eisiau gweld. Cyfrifiaduron prin yn bod, ynde? Bron neb a chyfrifiaduron yn y cyfnod yna. Gemau electronig, dim oll. Gwefannau cymdeithasu, dyna sydd yw'r ffasiwn dyddiau yma, dim byd o gwbl. Hynny yw, mae'r byd wedi newid yn sylweddol iawn iawn ac yn sylfaenol bron ers dechrau S pedwar Ec a mae rhaid meddwl, rwy'n credu, yn llawer ehangach na dim ond y sianel. Wel, dyma, dyma, ddweden ni, sydd angen, a dyma pam bydden ni'n cefnogi bod rhaid i S pedwar Ec ddod mewn i Gymru, achos tra bod S pedwar Ec yn perthyn a cael ei ariannu gan Lywodraeth Lloegr, yn cael ei ariannu gan uh, Ond efe bbc neu bwy bynnag, tra bod y meistri fyna'n edrych ar S pedwar Ec fel uned mewn blwch, dych chi ddim yn mynd i allu datblygu'r maes. Yr hyn sydd angen yw dod ag S pedwar Ec i mewn i Gymru fel bod S pedwar Ec ddim yn bodoli ar ei ben ei hun, ond yn bodoli'n rhan o ddarpariaeth diwylliant cyffredinol. Fel bo chi'n gweld wedyn, wedi chi'n sôn yn Lloegr yn barod am sianeli teledu lleol, dyna fydd nesa, nid un sianel i Gymru fydd ond sianeli lleol. Gwefanne prin, i ni wedi datblygu gwefanne yn y Gymraeg, ma' na rai yn cyfieithu, ma' Golwg wrth gwrs. Gorsaf radio, Radio Cymru, ma' bobl ifanc isio cerddoriaeth, Mae'r gwasanaeth ar Radio Cymru nawr, dwi'n credu, yn cwympo rhwng dwy stôl. Mae eisiau Radio Cymru, radio, ail orsaf radio, a groesawodd radio lleol. Ac i chi'n dod wedyn, lle does dim buddsoddiad o gwbl wedi bod yn Gymraeg, llyfrau electronig, gwefannau cymdeithasu, papur dyddiol. Ac ewch wedyn, yn y cylch dyle rhein fod yn un yn bwydo'r llall, at weithgareddau lleol a rhanbarthol. fel bod chi'n rhoi arian i weithgareddau cymdeithasol, gigiau, mudiadau a gwyliau cenedlaethol, gwyliau lleol ac yn y blaen. Wel, i chi'n gallu gwe-... Mi ddylai'r cyfan yna fod yn perthyn i ryw gylch o weithgaredd sydd wedi gydlynu yn ganolog ac ar batrwm Cymreig a Chymraeg. A dyna, i fi, beth bynnag yw prif reswm cael S4C i mewn i Gymru, yn hytrach na meddwl am y ddarpariaeth neu'r arian sy'n cael ei roi i'r ddarpariaeth neu hyd yn oed mae'r warthus oedd y system o newid y y cyflenwr neu'r ariannwr presennol. Iawn, allwn ni wrthwynebu hynny i gyd, ond y rheswm cadarnhaol fyswn i eisiau pwysleisio, sef bod SPDRHEC a'r arian sydd gydag e yn dod â rhan o fuddsoddi cyffredinol ar draws diwylliant. Wel, Joshua Fishman i orffen, yy un o'r cymdeith yy sosio ieithyddion y mwya adnabyddus. Mae e di rybuddio dro ar ol tro i bod i'n hawdd i chi i ennill brwydre statws. Mae'n gymharol hawdd i chi. Castles in the Sky mae e'n ei galw nhw. Alluring, but they do not make for safe living quarters. A dyna'r brwydre hawdd i ni wedi ennill, a dweud y gwir, yn yr hanner can mlynedd diwetha'. I ni wedi ennill yr Gymraeg fel iaith swyddogol, yr es pedwar ec, wel iawn, i ni wedi ennill hi. I ni 'di ennill y pethe sydd, na fe, ar ryw fath o lefel, statws i'r iaith ac yn y blaen. Ond yn yr un cyfnod yn union, i ni 'di gweld Y niferoedd sydd mewn cartrefi Cymraeg yn disgyn, nifer y tai y cartrefi sydd yn trosglwyddo teuluoedd sy'n trosglwyddo'r Gymraeg i'w plant yn disgyn yn enbyd. A hwnna yw dechrau a diwedd popeth i Joshua Fishman. Iaith y cartre, fynna mae'r iaith yn cael ei throsglwyddo. Iaith y cartre yn newid wedyn ac yn ehangu yn iaith y gymuned. Ac oni bai bod yr ymdrechion yn yr ugain mlynedd diwetha' Nesa, yn mynd at iaith y cartre a iaith y gymuned, bydd i ennill y brwydrau uchel wedi mynd yn ofer. Sori bod fi wedi bod bach yn ddiflas, ond fi'n credu bod angen i ni wynebu hwn achos mae yna ymgyrchodd enfawr o'n blaen ni, fi'n gobeithio, ac angen dylanwadu yn enfawr ar bolisi Llywodraeth yn yr ugain mlynedd nesaf. Diolch.